Mesut aýda. Muny şu wagt tutsa da ýöne alyp çit giysen hem bolýar. Kime amca baksa? Ha. Men TikToker, magazin reklam etdim. Beni ton rek, magazin reklam etdim. Bana 5 manat berdiňiz. Ha, TikToker diýsene. Ey, TikToker da gorsan ha. Baksaň da 5 manat tutdum.

Çyndanam tanamadyňmy?
Aý, tanan bolsam, tanadym diýerdim-dä.
Selbidämi sen? Hawa. Öň bile söýüşipdik, edil şunýaljak el tutuşyp. Indi tanadyňmy?
Men haýsy bir öň söýüşeni tanaýyn?

Egnimde halat, jübi doly manat. Aý, Fifty Cent, sezem galarsyň bir gün.
Al seç meň manadymma, al geý meň manadymma. Woo, shit, u got to the barrel. Eýo, maňa Fifty Centiňki ýaly. Boldy, boldy, düşündim. Eý, wapşe-to, türkmen repde kim korol? Köpçülikde adyňy tutmak. Maňa MC sallamsajak diýerler. Görýäňmi? Alamok. Eý ýow, ussat zergär saňa ýasaýar hem bezeýär.
Eý Keýwan, gel-le! He, Goňşy gowumy goňşy. Gyzyl almana gelýändir. Ilkinjije birinji swidaniýa barýaby. Düýn bir gyz bilen tanyşypdyr maňa aýtdy. Ýaman başagaý görünýäle gyz. Çagalaryny kime goýjagyny bilýän däl. Ýuwaş gybat edýändir öýde. Gybat edemzok hakykaty aýdýas. Biz hakykatsy.

Şu ikinji etajdaky zynanam bagytly aýal hasap edýän. Şony aýtsana.
Bu är ýerinde äri. Hawa, söýgüli ýerinde söýgülisi bar. Düýn agşam iki sany oglanyny gorkuzypdyr ama. Masgara, gorkup tadyna galyp gidipdirler. Wiý, gyýw. Biz gülüp otyrsla, barmy şuny berik eňdile gyýn, emma. Sebäp bular ussat zergärde. Biz näme? Bizem Hakykat aýtmakda ussat. Al gyzylyň taýyn bolan bolsa, alma bejerip bolan bolsa. Taýyn, taýyn.
Sen hiç kimi diňleme, aýalyňy diňle. Aýalyňy diňleseň, bagtly ýaşarsyň. Düşündiňmi? Şeýdip galmasa kesilýärmi? Aşagyna zat ýokmy? Bolýar bu.
Nätdi keý? Özüňden bilmeli-ä, hökman aýtdyryp etmelimi? Ine şulary aldym, buna saňa aldym, munam özüme aldym. Oňarypsyň, oňarypsyň.
Men bir zat aýdamda diňle-de. Başga näme işiň bar? Bolýar bolýar. Aýdyber. Düzümini diňle.
Bula Bir zady aldyňmy? Ýerinde goý. Ha bolýar bolýar.
Eplenip durmasana, köçä çykanda bir dogandyraajyk ýöresene. Goňşylarymyz gyýbat eder-de, dogandyraajyk ýöre. Bolýar, bolýar, Keýwan.
Bu zatlara nädip çydaýaň diýýäňmi? Bu zatlarda maňa diňe gurmet kofe kömek edýär.
Gyýw, ýör diýýäňmi? A, bolýar, bolýar.
Galyber galyber. Üç sanjak ikilik ýazgy durandyr bratişka. Ha, boldy boldy tapdym.
Ha.
Senmi? Gowy, am salowm aleýkum. Waleýkum. Gowy mädeler, näli?
Siz şol TikTok öredýänçimi? Ha, wa.
Kim ki ýöremese ýöredip berýän, maslahat berýän. Ha, maslahat ber.
Amjan özüm režissýorlaý men. Gowy, klasny režissýor, çözýän. Şu mat soňky döwür wideolar ýöränok. Ýöräýmok.
Hiç hili wideo ýöränok. Düýp mazmunyny bilýän. A.
Rekomendasiýa alyň ýa. TikTok bilen seň näme bir nimäň barmy kontraktyň barmy? Ýok kontrakt maň ýok ýöne şeýle bir gün gowy görýäs. A bolýa bolýa. Görkezeýin agamjan. Düşürýän gyzym gaty gowja. Men ýöredýän nä şo TikToga gowy düşünýänmi? Söýse şu wideo jan agam. Gyz gowy, sypat gowy, hemme zat gowy, mesele döwük. Ýöne şu wideolar ýöränik, režissýor halyma utanýan, öň bet ýöräp ýör, indi dally moment ýöränik. Sen maslahat berdiler, dogrymy?
Sen maslahat berdiler, ýöne senem köwüş magazyny otyrdyň. Bu meň hobbim, bratişka. Içinden sen ýaly blogerler, režissýorlar, aktýorlar gelse, ideýa çykýar.
Menam idealnyý režissýor. Uh.
Ikinji plan gowy. Alynşy gowy, gyz gowy su. 50 manat berýän, aýdýan rekomendasiýa düşýän. 50 manat 50 gezek berjek. Ýöne şu wideo ýöresin jan agam. Sazyny çalyşýan ýöreýä. Boldy da mam.

Jan agam. Sumkanam çalyşdym. Bolano. Men rejissýor. Jan agam rejissýor. Men utanýan wideo ýören. Düşünýäňmi jan agam? Ýören ok. Hiç ýyl ýören ok. Hany üçden soň puş diýýär. Şu wideony täzeden göreýin. Hä, bildim. Uhu. Boldy. Bu wideony täzeden al. Gyz iki el bilen şeýtdir. Şony bir el bilen etdir. Seret. Bu däl. Bir eli. Bolýar dämi şonda? Bolar, bolar jigim.
Iki mündaçja düşýär.
Sen-o, agamjan, köwüş satýaňmy ýa ijege satýaňmy? Näme bolýar saňa? Näme bolýar? Ýöremedimi? Hiç hili ýöränok, hojanan sen putut edýän bolaýmaýyn men senden ulaýmy onuň ýaňky jaňyny? Ýo, ýo, özüm eden işlerimi görüp durlar-a. Geleni ýöredýän men, mesele ýok. Soňky gezek şu wideony göreýin-le. Seň diýen zatlaryň hemmesini etdim, ýöränok, jan agam. Bir eli bilen şeýtdim.
Bir eli bilen şeýdim edip öldürdim-ow ony. Vse panyatno bildim. Aha.
Gyz açkisi şeýleräk, şony çala şeýleräk etmeli. Hä, gözüni görkezmeli. Gözüni. Içgin görkezmeli şony. A, şu gezek ýörara. Çala açki, bir santimetr. Ýörara? Ýörer, ýörer.
Bolýa.
Sen agam oýun edýäňmi? Oýun etjek bolýaňa sen. Giden pulum gitdi-ow sen oýun etjek bolýaňmy? Şo nirde dur? Ine şu taýda dur ha. Paýekali. Puluň öňünden ýör. Ýör. Jan agam ine. Hälden bäri dur hiç hili ýöränoň-ow ine. Ine ine. Sen üçin geldim. Asly ýerimden turýan oglan däl men. Seret näler söýýän gyz. Açkisi bildim. Aha. Senden hem bir režissýor bormy? Men bildim näme üçin ýöremeýänini. Aýt-da.
Aýagyna seretdäň. Bratişka bildim indi men wideoňy ýöredýän. Nädip? Ýör.
Jan agam sen ýende düşünmediňda öz ýörýä ýüre götür gördüm ne wideo ýörenok jan agam režissýorsky görsene şu zatlary.
Indi özem ýörer. Gijede ýöre.
Sebäbi sen Aýnur aýakgapdan.
Bet eken aý agam sen. Agam wideo ýöredi gül ýaly.
Aýnur aýakgap wideolaňa berer bat.